जय मिथिला सचू जी की हाल चाल जय मिथिला सर ठीक ठाक छै सचू जी एखन तऽ महिला वोटर चुनाव के समय छै तऽ महिला वोटर के मामला बड गरमायल छै जी अहाँ देखियौ महिला संवाद शुरू भऽ गेलै जदयू के जी, जी। सरकारी कार्यक्रम छै ओना हाँ, आ जे छै फेर कांग्रेस के सेहो भेलै आ आ जे छै
तेजस्वी जी सेहो माय बहिन दऽ गप कऽ- कऽ रहल छथि हम्म। तऽ ई अचानक महिला वोटर के चिंता सबके केना होबऽ लागलै सर ई पिछला जे एखन जे चुनाव भेलै झारखंडमे आ झारखंडमे ओ हेमंत सोरेन जे छै से अ, महिला सबके प्रभावित करय के लेल योजना शुरू केने रहथि माय बहिनी अ, मै- मैया योजना मैया योजना तऽ ओकर प्रभाव बहुत दूर तक गेलै आब झारखंड से सटल बिहार तऽ हमसब देखलियै जे दिल्ली चुनाव भेलै ओहूमे जे छै से महिला वोटरके अम, प्रभावित करयके लेल आम आदमी पार्टी भाजपा सब अपना अपना स्तर पर प्रयास केलकै अ, तहिना जे छै से बिहार मे महिला वोटर के जब बात करी तऽ नीतीश कुमार के जे एक कहल जाइ छै साइलेंट वोटर जे होइ छनि ओ साइलेंट वोटर के सहारे सब चुनाव मे जे छै से जीत दर्ज करैत रहला ओ साइलेंट वोटर हुनकर वएह महिला वोटर छथिन किया छै साइलेंट वोटर महिला सब किया सपोर्ट करै छै हुनका एहि दुआरे जे अ, अ, शराबबंदी के बाद जे देखै छियै तऽ शराबबंदी से जे ककरो लाभ भेलै तऽ सबसे ज्यादा महिला वर्ग छथि हुनका एहिसँ निश्चित रूपसँ लाभ भेलैए ओ शराबबन्दी कतेक सक्सेस ई अलग मुद्दा भऽ सकै छै लेकिन एकटा तऽ भेबे केलैए जे पहिले जे अति होइ छलैए जे गाम घरके जे माय बहिनके चौक चौराहा तक पर जाय पर में आफत होइ छलैया नशेरी सबक कारण आ दारू पीब के मार पिटाई सेहो करैत रहे लोग मार पिटाई सेहो करै छलैया छेड़खानी सन सन जे अपराध सब होइ छलैया ओहि सब पर में जे छै से शराबबंदी के बाद अंकुश लगलै आ महिला लोकनि जे छै से खुलि के घर बाहर जा जाय लगलथि तकर बाद ओ जीविका दीदी वाला मामला छै जे गाम गाम मे जे जीविका दीदी सभक एकटा बढ़िया संख्या जे छै से नीतीश कुमार अपन अथी केलनि तऽ ई कतौ ने कतौ जे छै से नीतीश कुमार के साइलेंट वोटर इएह सब छियनि जे खुलि के तऽ नहि कहै छै जे हम फला पार्टी के वोट करब लेकिन ओकरा मोन मे छै जे हम केकरा वोट कराउ जे मोन मे छै से वएह करै छै आ जीविका के मजबूत केने छै सेहो हमरा लगैया कि बहुत वोटर जे छै गोलबंदी भेलै महिला के बीच में
निश्चित रूप से गोलबंदी भेलै अच्छा काल्हि अलका लाम्बा जे महिला कांग्रेस के अध्यक्ष छथि ओ आयल रही पटना सेहो कहलथि जे कांग्रेस के महिला विंग जे छै

नीतीश कुमार के अथी में छै तऽ हाल फिलहाल में ई अखन तऽ काल्हि खन अलका लाम्बा के प्रेस कॉन्फ्रेंस रहनि किछु दिन पहिले तेजस्वी यादव जे छै से माय बहिन योजना के घोषणा केने रहथिन जे हम जब चुनाव जीत जाइ छी हमर जब सरकार बनैया तऽ अढ़ाई हजार रुपया प्रति मास जे छै से महिला लोकनि के खाता में जेतनि तऽ सब अपना अपना स्तर से एहि चुनाव में जे छै से देख रहल छियै जे महिला वोटर के प्रभावित करे के प्रयास में लागल छथि तऽ कुल मिला कऽ अहाँके लगैए कि चुनाव से पहिने जे ई एक्सरसाइज शुरू भेलैए महिला सबके अपना दिस जोड़ैके ई जे होड़ मचलैए तऽ फिलहाल तऽ एकरामे एन डी ए आगू दिख रहल है बाँकी अब अब जेना देखियौ भऽ सकैए कि सरकार पैघ घोषणा कऽ दिए एकरा पर तऽ ई एखन देखैके बात हेतै हमसभ फेर एकरा पर बात करबै आइ अहाँ समय देलहुँ धन्यवाद